Ũmũthĩ tũroiga atĩrĩrĩ, rekera na mwaka mwerũ. Ĩ hihi mwaka mwerũ ũragũtwarithia atĩa? Reke nyambĩrĩrie na gũkwĩra Happy New Year. Kaingĩ na kaingĩ nĩ tuoyaga uge ũyũ wa Happy New Year tarĩ o ũndũ wa kawaida twagĩrĩirũo nĩ kuuga tũtegwĩciria ũrikĩru wa ciugo ici. Tũkoragwo tũkiuga tũroge mwaka mwerũ tũiyũrĩtwo nĩ gĩkeno No kĩũria nĩ gĩkĩ, No tũkorũo na gĩkeno kĩu angĩkorũo tũtihotete kũrekera arĩa tũrahĩngĩcanĩte nao mwaka mũkũrũ? Gĩkũyũ oigire atĩrĩrĩ, Mathaa no me kĩndũ kĩmwe, matiagaga gũkomorania. Na twĩ kĩondo-inĩ gĩkĩ kĩmwe gĩa thĩ, kwoguo-rĩ, no tũikare tũgĩkomoranagia. Na no tũkorũo na gĩkeno angĩkorũo no tũhote kũrekanĩra. Mũndũ angĩrwara, akorwo na kĩndũ gĩtagwo infection, athiaga thibitarĩ, akaheo ndawa cia kũnina thumu ũcio wĩ mwĩrĩ-inĩ. Kwaga ũguo, thumu ũcio ũthiaga na gũtherema thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, ũkamũhinyĩrĩria kinya ũkamũnina. Tiga gwĩtĩkĩra kũninwo nĩ thumu wa maũndũ mekĩkire kana maũndũ wekirwo nĩ andũ mwaka-inĩ ũcio mũkũrũ. Rũga mwaka wa 2025 with a clean bill. Ĩtĩkĩra kũnyua ndawa ya forgiveness. Tiga gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere gũ sip that poison ya kwaga kũrekera tondũ nĩwe ĩkũnina. It will not do any harm to the others. O na to gũkorũo mũndũ ũcio ũrakuua na ũritũ ũcio mũnene ũguo-rĩ, we aaninire maũndũ mau tene meciria-inĩ make na athiaga na mbere na gwĩkenera mũtũũrĩre-inĩ wake. Angĩkorũo nĩ kũ inhale kana nĩ kũhuhia wahuhĩtie poison ĩyo ĩgĩthiĩ mahũri-inĩ maku, Ĩngĩkorwo atĩ kinya rĩu ũguo ndũhotaga kũhihia wega nĩ ũndũ wa marakara mau wĩ namo thĩinĩ wa, wa mahũri-inĩ maku-rĩ, ĩtĩkĩra kũ inhale ndawa kana inhaler ya forgiveness ĩrĩa ĩgũthiĩ ĩ clean mahũri, mahũri maku na ũhote kũhihia wega. angĩkorwo marakara marĩa wĩnamo maiyũrĩte kinya magathiĩ nda atĩ ndũrahota kũrĩa wega kinya irio itirakinya ndarĩ ĩtĩkĩra kũnyua ndawa ya forgiveness ĩrĩa ĩgũthiĩ ĩ neutralize marakara mau na ũhote rĩu kũrĩa wega na irio igakinya nda. Angĩkorwo marakara mau ũraigua ta mangĩatũra mũtwe waku ũraigua ta mũtwe ta ũkũ burst nĩ marakara mau rĩ, ĩtĩkĩra kũnyua ndawa kana ũthuguye ndawa ya forgiveness thĩ-inĩ ciaku nĩgetha ũgĩe na thayũ na meciria maku rĩ mahote kũ focus na maũndũ marĩa mega the blessings iria wĩ nacio cia 2025 matige gũ concentrate na marakara matige gũ contaminate nĩ marakara ma 2024 rũga with a clean bill